Teslam akken meyyez lwaḥid kra ixmimen ittali nesɛa sɛa deg ulawen-nneɣ akk. Ulac win ur nebɣa ara di ɛejbi Rebbi. Lameɛna acḥal yid-neɣ nɛewweq amek ara t-nexdem. Imi lweqt-nni nebɣa nexdem lxir, iqqen-d ɣur-neɣ ccer, d win i nxeddem. Wissen ma d tidet Sidna Ɛisa yezmer ad aɣ-yefk tazmert ad nexdem kan lxir, mebla ma ad aɣ-yeɣleb ccer. i lxuf-nni ittalin deg wul n bunadem yebɣan ad iswexxer iman-is ɣef leɛwayed n tmurt ad itbeɛ tidet i yuffa deg Sina Ɛisa Lmasiḥ amek ara yeɣleb lxuf-nni imir nlan aṭas medden ur numin ara merra imut Sina Ɛisa ad ikkes ddnub-nsen qqaren Sina Ɛisa irumiyen Nukni nesɛa nnbi-nneɣ. Igad-agi ur uminen ara s Sidna Ɛisa yusa-d sɣur Rebbi ad ikkes ddnub n wat ddunit irkul. Llan wiyiḍ yesɛan ccek deg wulawen-nsen. Ayen sellen ɣef Sidna Ɛisa iɛjeb-asen, lameɛna wissen. D ccek-agi ara nmeyyez iḍ-agi lwaḥid.

Amek i tumneḍ yis? Umneɣ s yis s mi i d-myagreɣ d terbaḥt-agi imasiḥiyen i d-iheddren fell-as ur tumineɣ ara agi kan yeɛni seg wass mi bessaḥ asmi i kumaṣiɣ ɣriɣ awal-is walaɣ yeɛni d netta d netta i yekksen akk ccekk-nni n wayen i sɛiɣ zik-nni armi d ass-a netta s wawal-is

Nnan-as, ihi nekni neẓra Ssid, lameɛna yenna-yasen, ma ur walaɣ lemrat imesmaren deg fassen-is, ma ur uqimeɣ aɛḍad-iw di lemrat imesmaren, ma ur qimeɣ afus-iw deg tis,

I Tuma, yenna-yas, Sɛeddi dagi eh, aḍad-ik, wali ifassen-iw, siẓ-d eh, aḍad-ik, afus-ik, grit eh, gdis-iw, ur ttili ara mebla laman. Lmeɛna ili d lmumen, Tuma iǧaweb-it, inna-yas, Ya Sidi, Ṛebbi-inu. Ɛisa inna-yas, Ɛla xaṭer teẓriḍ-iyi, tumneḍ. D iseɛdiyen i gad yumnen, ulamma ur iyi-ẓrin ara. Atan tura d lɛaǧeb i yakk Mi Sidna Ɛisa yenna-d, Nekkni ur nezri ara Sidna Ɛisa, lameɛna yenna-yaɣ-d i Sseɛd yenna i tellam, ma tumnem ula ma ur teẓrim ara, ihi wagi d nekkni. Ma nezmer ad numen si Sidna Ɛisa akka agni, mla ma ur t-neẓri ara, nella d iseɛdiyen. D iseɛdiyen.
Xaṭer netta yeǧǧa-yaɣ-d ayagi, yenna-d nekkni d iseɛdiyen xaṭer yumnen sys s laman

di telmast lbeḥr ɛataben telmwaji imi ixulef waḍu ɣef tama ɣef tnafa tis rebɛa giḍ netta yusa-d ɣur-sen ileḥḥu sufla n waman ṭelba mi t-iẓran ileḥḥu ɣef aman Tḥeyyren, nnan d lexyal, dɣa si, si lxuf nsen ɛeggḍen, imiren Ɛisa ihedṛ-asen-d, inna-yasen, Ẓewṛet d nekkini, ur ttagadet ara. Buṭrus iǧaweb-it, inna-yas, Ya Sidi, ma d kečč, amer u ad nṛuḥeɣ ɣuṛ-ek. sufella n waman. Inna-yas as-d, Buṭrus iffeɣ si teflukt, ileḥḥu sufella n waman, ad iruḥ ɣer Ɛisa. Lameɛna imi iẓra iqwa waḍu, yugad akken yebɛed Iɣreq. Iɛeggeḍ, ya Sidi, sellek-iyi. Imiren Ɛisa iḍleq afus-is, iṭṭef-it-id, inna-yas, Ay argaz, ndru s laman. Acuɣef tacukteḍ mi irekben di teflukt yers waḍu wid llan di teflukt usan-d

Acuɣef tcukkeḍ? Yebɣa ad aɣ-yeṭṭef afus yak. Yebɣa ad yeṭṭef afus.
Nejrerbit.
Aṭer belli nṭil yeɛni ar wawal-is acḥal yeɛni iɣ iḥemmel. Flaman-agi yeɛni zemmer yeɛni ad nehder f awal-agi. Imi yeffeɣ yeɛni Buṭrus deg teflukt iteddu ɣef aman. Xaṭer yeṭṭal ar ɣur-s, yeṭṭal ar Sidna Ɛisa. Yumen s laman-nnes ileḥḥa faman ur ur gezzir ara akken yexdem tura asmi icuket d acu i t-iɣeḍlen ikcem ar dexra n waman ad d ccek i d-ikecmen ar wul-is daymi d-yenna Rebbi d iseɛdiyen igad iwumnen ulama ur ẓrin ara ncalla Rebbi ad aɣ-d-yefk laman-agi ncalla

Boîte postale 141 Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Nuba l-axbar l-xir, tabwat n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Nesɛa tektabin d lekwaɣeḍ s taqbaylit, s taɛrabt neɣ s tefransist. D lektub isfehmen abrid n leslak d lɛafu Rebbi, s laman deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ.